Il-proġett ta' Pjazza San Pietru, mhux ir-Rumani biss imma l-umanità kollha tirringrazzja lih lil żewġ personalitajiet. Il-Papa Alessandru Seba', Fabio Chigi, li f'Malta serva anke bħala inkwiżitur, u lill-arkitett ċelebri Gian Lorenzo Bernini.
Sigħat wara li kien elett Papa, Fabio Chigi, jew aħjar il-Papa Alessandru Seba', bagħat għall-inġinier u arkitett ġenju Gian Lorenzo Bernini. Miegħu xtaq jiddiskuti għadd ta' proġetti li kellu f'moħħu sabiex iwettaqhom fil-bidu tal-papat tiegħu, fosthom Pjazza San Pietru.
Ejja naraw pass pass x'seħħ sewwasew tul il-proċess tal-kostruzzjoni ta' din il-pjazza popolari fost l-isbaħ fid-dinja. Ma' Bernini, il-Papa Chigi kellu bosta esperti oħra fil-proġett, fosthom Don Flavio Chigi, Monsinjur Luca Holstenio u anke Patri Virgilio Spada. Gian Lorenzo Bernini kien bniedem iffortunat ukoll. Kellu xorti tajba ma' dawk li kienu jordnaw ix-xogħol mingħandu, mal-istudenti tiegħu, man-nisa li kien jaf, u saħansitra kien imur tajjeb mal-kritiċi tiegħu li dejjem ammirawh.
Warajja tistgħu taraw stemma tal-Papa Fabio Chigi, Alessandru Seba', li kien il-237 Papa tal-Knisja Kattolika iben il-Konti Flavio Chigi Ardenguesca u ommu Laura Marsilyi, is-seba' iben minn familja ta' ħdax. Chigi għamel ħbiberiji ma' nies influwenti, fosthom ma' Celso Cittadini kif ukoll ma' Giovanni Battista Borghese.
Filwaqt li Celso Cittadini kien grammatiku u anke filologu, Giovanni Battista Borghese kien nobbli Taljan, prinċep ta' Sulmona. Pjazza San Pietru hija l-ewwel post li jaraw il-viżitaturi fi triqithom lejn il-Bażilika ta' San Pietru. Il-pjazza, Mibnija minn Gian Lorenzo Bernini sal-1668, hija kapulavur arkitettoniku u waħda mill-akbar xenografiji tal-Barokk Ruman. Il-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru bdiet fl-1506 u ġiet inawgurata fil-bidu tas-sbatax-il seklu. Joyelle, li sewa lil min ħadem fiha 'l fuq minn mitt sena ta' tbatija li ma bħalha.
Il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan bdiet tinbena fl-1506, eżattament 24 sena qabel il-wasla tal-Kavallieri ta' San Ġwann f'Malta. Tul il-120 sena li damet tinbena, kellha erbatax il-perit enġinier responsabbli minn dan il-proġett hekk kbir. fosthom iċ-ċelebri ta' Urbino, Donato Bramante, Kella l-Fraġakondo, il-Raffaele Sanzio, iż-żewġ periti s-San Gallo, il-Giacomo Dalla Porta, Kella wkoll lill-Fjorentin Michelangelo Buonarroti, kif ukoll il-Domenico Fontana u l-aħħar wieħed,

Fl-1655, wara l-mewt tal-Papa Innoċenzu Għaxra, f'konklavi li dam 80 jum, il-Kardinal Fabio Chigi kien elett Papa. Fuq il-kandidat li deher li seta' jkun elett b'ċerta faċilità, il-Kardinal Giulio Cesare Sacchetti. Fl-ewwel jiem tal-konklavi, il-Kardinal Sacchetti kien rebaħ nofs il-voti tas-66 kardinal preżenti fil-konklavi. Il-Kardinal Fabio Chigi kien elett Papa wara li l-Kardinal Sacchetti u l-Franċiż Mazarin qablu li jikkonverġu l-voti fuqu wara 80 jum ta' votazzjoni. Skultur, perit, pittur, xenografu, in-Naplitan Gian Lorenzo Bernini kien wieħed mill-protagonisti kbar tas-seklu sbatax Ewropew, u l-artist li miegħu l-iskultura Barokka laħqet l-ogħla quċċata tagħha. Interpretu kbir tal-kultura figurattiva ta' żmienu u li anke ġibed l-attenzjoni u l-pożizzjonijiet mhux biss tal-papiet li ħadem għalihom u tal-familji l-kbar Rumani bħal Borghese, Barberini, Pamfilji u Aldobrandini, iżda wkoll ta' diversi rejiet Ewropej, b'mod kontinwat jitolbuh ipittirhom. Għalhekk, kien artist ta' suċċess kbir. Wara t-tlestija tal-bażilika, il-problema taż-żona quddiem il-bażilika ġiet solvuta. Kif? Fl-1655, Fabio Chigi kien elett Papa, bl-isem ta' Alessandru Seba'. Kien kollettur tal-arti u dilettant tal-arkitettura. Dakinhar stess tal-elezzjoni, bagħat għal Gian Lorenzo Bernini biex jiddiskuti minnufih miegħu diversi proġetti. Fi tnax-il sena, Bernini lesta lill-Papa il-binja tal-kolonnat ta' San Pietru, flimkien ma' diversi proġetti inkredibbli oħra. Qabel inbniet Pjazza San Pietru quddiem il-Bażilika, kien hemm ħaxix, prateria bit-Taljan, u għalhekk id-distrett tal-Vatikan baqa' msemmi bħala l-Quartiere Prati. Quddiem il-Bażilika ta' San Pietru kien hemm vojt kbir li kien jibqa' sejjer sa Borgo Pio u x-Xmara Tevere. Fl-1586, fil-pontifikat ta' Sistu Ħamsa, seħħ l-ewwel avveniment quddiem il-Bażilika ta' Pietru. F'din is-sena Bernini kien għadu ma twelidx. F'dak l-annu, Ittella' l-obelisk Eġizzjan miġjub f'Ruma mill-Imperatur Caligula. Dan l-obelisk meqjus minn ħafna inġiniera bħala il-qalb simbolika tal-pjazza.
F'dan il-post li ninsabu fih, skont l-istorja Vatikana, kien ġie martirizzat fih l-Appostlu Pietru. Imsallab rasu 'l isfel, f'nofs din il-pjazza, li llum tissejjaħ ukoll Piazza dei Protomartiri. Mhux hekk biss, imma l-Imperatur Kalligula, ftit żmien wara l-mewt ta' Kristu, kien ġab mill-Eġittu, minn Heliopolis, obelisk li kien qiegħed bena f'nofs din il-pjazza. Fl-1586, il-Perit Domenico Fontana, b'azzjoni ta' inġinerija li ma bħalha, niżżel, dan l-obelisk minn nofs din il-pjazza u ħadu f'nofs quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. Dak iż-żmien, Pjazza San Pietru kienet għadha ma bdietx tinbena. F'dan ix-xogħol ħadu sehem fih 907 irġiel, 140 żiemel u 44 grabja jew iktar kliem faċli tarjoli. Ftit wara, dan l-obelisk Ġie Kristjanizzat mill-Papa Sistu Ħamsa bil-figuri tal-istemma tiegħu, tal-familja tiegħu, it-tliet muntanji, l-iljun u l-istilla. Għoli 25 metru, L-iskelettru qisu lanza tal-ġebel u jiżen 330 tunnellata. L-arkitett Fontana ma kienx megħjun mit-teknoloġija dakinhar, iżda biss mill-forza muskolari. U Domenico Fontana irnexxielu dak li ħadem għalih. Ix-xogħol beda nhar it-30 t'April 1586, u l-obelisk twaqqaf fil-post pjanat nhar l-ewwel ta' Settembru. Xhur wara, Domenico Fontana kien ħareġ ktieb sabiex juri t-teknika li uża għall-kisba li kien wettaq. Fontana kien sar ċelebrità mal-Ewropa kollha. Imma x'inhi Pjazza San Pietru? Kif twieldet? X'inhi l-istorja tagħha?
Il-Papa Alessandru Seba' flimkien ma' Gian Lorenzo Bernini kellhom ħolma waħda, dik ta' Knisja trijonfali, Nieżla mis-sema, lesta biex tgħannaq magħha l-poplu tagħha.
Meta wieħed jifli djarju tal-Papa Alessandru Seba', isib ħafna tgergir tal-Papa, għax Chigi xtaq li jlesti dan il-proġett f'sittin xahar. Kien jikkritika l-operat li x-xogħol kien tiela' bil-mod. Skont il-Papa, ix-xogħol kellu jibqa' għaddej anke f'jiem tal-maltemp. Allura, Qabel beda l-proġett kienu nbnew għadd ta' kmamar fil-viċinanzi sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu anke jistkennu mix-xita u l-maltemp li jaħkmu lil Ruma fix-xhur kesħin tax-xitwa. Bosta studjużi jaħsbu li l-unika nota negattiva ta' dan il-proġett grandjuż kien li tlesta f'ħin li kien kemm kemm aktar mid-doppju ta' dak li predenda li jitlesta fih il-Papa Alessandru VII. Il-Papa kien ikkalkola żmien b'mod żbaljat. Bosta personalitajiet ta' dak iż-żmien kienu ħasbu li l-Papa kien ser jinkariga b'dan il-proġett lill-fabbrika ta' San Pietru. Aktar minn hekk, il-pretensjoni tal-Papa li jlesti l-proġett f'ħames snin ma kinitx ħafna ottimista, meta wieħed iqis li Giacomo della Porta bena l-koppla ta' San Pietru fi 22 xahar biss. Sadanittant il-fabbrika ta' San Pietru Kellha isem tajjeb ħafna mal-peniżola Taljana kollha. Kienet responsabbli sa mill-bidu nett tas-seklu sittax għas-sid tal-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru. Kienet entità effiċjenti għall-aħħar. Kienet timpjega magħha ħafna ħaddiema kapaċi. Kienet tippromwovi ħafna l-arkitettura reliġjuża u fis-seklu sbatax kellha influwenza kbira fuq il-kostruzzjoni kollha f'Ruma. Dan anke minħabba li l-periti, l-imgħallmin u l-ħaddiema tas-sengħa tal-fabbrika kienu mobbli ħafna u kienu jiċċaqalqu minn proġett tal-ieħor f'Ruma, u b'hekk kienu jferrxu l-influwenza professjonali tagħhom mal-belt kollha. Il-fabbrika ta' San Pietru kienet magħrufa wkoll għall-għodda moderna li l-ħaddiema tagħha kienu jużaw, anke għall-kapaċità li tikkrea għodda ġdida u fuq kollox, anke għall-mod kif kienet kapaċi tissinkronizza l-ħaddiema tal-id tagħha. Madanakollu, il-Papa Alessandru Saba' kien iddeċieda. Kien ta l-inkarigu kollu ta' dan il-proġett lill-Perit Gian Lorenzo Bernini. Mijiet ta' snin wara, Pjazza San Pietru kienet ingħatat it-titlu tar-Reġina tal-Pjazez kollha tad-dinja. Immedjatament Bernini ħatar lil ħuh Luigi bħala l-assistent tiegħu f'dan il-proġett. Gian Lorenzo Bernini ingħata l-permess li jibda jibni l-kolonnat nhar il-31 ta' Lulju 1656. F'dawk iż-żmenijiet iż-żona Vatikana kellha ħafna riżorsi fosthom funderija, Ħafna mħażen mimlija b'materjal tal-kostruzzjoni, barrieri tal-franka, u saħansitra l-Papa kellu d-dritt tal-użu esklussiv tal-Aniene, ix-xmara tributarja li ħarġet mit-Tevere. Kien pjanat li wħud mill-blokok tat-travertin li kellu jintuża f'dan il-proġett kellu jitwassal fuq braken li kellhom jivvjaġġaw minn Tivoli, minn Fiano, minn Monte Rotondo u mill-Kampanja tal-Lazio fuq din ix-xmara. Ma ntużatx biss ix-xmara għall-ittrasportar tat-travertin għax uħud minnu twassal ukoll minn fuq l-art. L-aqwa travertin kien jasal minn Tivoli. Ix-xmajjar li fuqhom kien ittrasportat it-travertin kienu t-Tevere u anke l-Anjene. Sabiex il-braken ma kinux jeħlu mal-qiegħ ta' dawn ix-xmajjar minħabba l-iskart u t-zkuk żejda tas-siġar, dawn kienu jkunu spezzjonati u mnaddfa kontinwament, ħafna drabi minn mijiet ta' priġunieri li kienu jinħarġu mill-ħabsijiet Rumani. Ix-xogħol kien jitwassal saz-zona transpontina. Dati importanti fil-bidu tal-proġett kienu hekk.

Sal-ħarifa tlestew id-disinji kollha tal-pjazza. Lejn tmiem l-1567 kienu kkuntrattati wkoll barrieri ta' travertin f'Tivoli, Fjano u Monte Rotondo. It-travertin kellu jibda jinxtara 1,100 skud għal kull 335 metru kubu tiegħu. Il-prezz kien jinkludi anke l-għodda kollha li kienet taqtgħu mill-barriera u anke l-ġarr tiegħu sas-sit tal-kostruzzjoni. Dan il-volum ta' travertin kien idum sitt xhur biex jinħadem fis-sit tal-kostruzzjoni. Sa Marzu tal-1567, Gian Lorenzo Bernini kien għadu ma stabbilix kellu jkun il-ħlas tiegħu ma' Papa Chigi għal proġettazzjoni u l-bini ta' Pjazza San Pietru. Sadanittant, Alessandru Seba' kien iddeċieda li jibda jħallas 60 skud fix-xahar lil Bernini bħala extra rispetto, l-ekwivalenti ta' paga ta' perit mal-fabbrika ta' San Pietru. Il-proġett dan ma beda għal madwar tliet xhur u l-Papa Alessandru Seba' kien iddejjaq b'din is-sitwazzjoni, li skont hu kien qed jinħela ħafna żmien prezzjuż. Il-fatt kien li sar jaf dan milli mgħallem tal-fabbrika ta' San Pietru il-Perit Pietro Paolo Drei. Mill-banda l-oħra Gian Lorenzo Bernini ma setax jibda l-proġett b'mod istantanju, ma kellux xi bakketta maġika f'idejh, rrid iġorr ħafna materjal u għodod lejn is-sit tal-kostruzzjoni u dan ħadlu l-ħin tiegħu. Beda jibni l-proġett minn żona li ma kienx hemm bżonn li jitwaqqgħu xi proprjetajiet. F'żoni oħra kellhom jitwaqqgħu għaġmielu ta' djar fiż-żona tal-arċipretat u anke fi stelleta. It-Teżorerija Vatikana ħallset mal-50,000 skud sabiex esproprjat dawn il-proprjetajiet. Min-naħa tal-fabbrika ta' San Pietru, irnexxielha tirkupra parti minn din is-somma billi biegħet materjal mid-djar li twaqqgħu. Il-perit tal-fabbrika ta' San Pietru, Pietro Paolo Drei, assuma li l-fabbrika kellha tikkontrolla s-sid tal-kostruzzjoni ta' dan il-proġett, u anke li jkunu wżati l-ħaddiema tagħha. Skont dan il-perit, anki l-kuntratti kellhom isiru taħt l-awspiċju tal-istess entità Vatikana. Pereżempju, Drei esiġa wkoll li fil-kuntratti nnegozjati ikun hemm ukoll il-kwalità ta' travertin li kellu jinxtara. Din il-ġebla kellha titwassal fiż-żona ta' fejn kellha tinbena l-pjazza u kellha tiġi maħduma fuq il-post. Il-Papa Alessandru Seba' qabel mal-ħsieb ta' Grey u ordna sabiex ix-xogħol ikun strutturat. Mill-arkivju tal-fabbrika ta' San Pietru wieħed isib li fost l-imgħallmin tal-bennejja nsibu lil Simone Brogi, Giovanni Albino Augustoni, Giacomo Pelle, u Pietro Ostini.
Dawn li Malmin kienu kkuntrattati mill-fabbrika ta' San Pietru fl-1661. Dawn ftehmu li kellhom ilestu l-ewwel saf ta' kolonni u fost l-oħrajn kellhom jipprovdu l-materjal kollu għat-tkomplija tagħhom. Wara dan, Dawn l-imgħallmin kienu krew l-apparat meħtieġ mill-istess fabbrika ta' San Pietru. Il-Bernini kien ammiratur kbir ta' Michelangelo Buonarroti u xtaq juża t-teknika għall-bini ta' Pjazza San Pietru għal dik simili użata minn Michelangelo meta l-Fjorentin kien daħal għax-xogħol ta' perit ta' Palazzo Farnese wara l-mewt ta' Antonio da San Gallo ż-Żgħir. Pjazza San Pietru hi magħmula minn żewġ żoni. L-ewwel żona hi forma ta' trapezium, li kienet ingħatat l-isem ta' Pjazza Retta. Il-pjazza tkompli b'żewġ forom ta' nofs qamar kull naħa ta' Pjazza Retta. Il-bravura ta' Bernini kienet li l-erba' saffi ta' kolonni irnexxielu jġibhom jaħbu lil xulxin meta tħares lejhom mill-faċċata.
Tul is-snin li Gian Lorenzo Bernini kien qed imexxi l-proġett fi Pjazza San Pietru, il-Papa Alessandru Seba' kien qed iħallsu s-somma ta' 60 skud fix-xahar.
Meta l-Papa Kigi Alessandru Seba' bagħat għal Bernini, stiednu jibnielu xi ħaġa speċjali, erojka, sabiex bl-arkitettura li kien ser jipproġetta jirnexxielu jiġbor lura l-infidili u l-eretiċi fil-Knisja vera, fil-fidi vera. Għax skont Papa Chigi, il-messaġġ ekumeniku hu għal kulħadd.
Minħabba li t-Teżorerija Appostolika ġieli affaċċjat kriżijiet finanzjarji, ġieli Gian Lorenzo Bernini ġie offrut jaħdem bit-travertin inferjuri. Qatt ma qata' qalbu u żagħ xorta waħda. It-travertin ġieli wasal tard ukoll fi Pjazza San Pietru, kemm minħabba l-maltemp kiefer f'Ruma kif ukoll minħabba xi skarsezza tiegħu.
Ġieli wkoll li l-uffiċjali tal-fabbrika ta' San Pietru kienu jdumu ma jirrenovaw il-kuntratti tax-xiri ta' travertin u b'riżultat ta' hekk, ċertu travertin li kien ikun qed jitwassal lejn Pjazza San Pietru kien jibdel ir-rotta tiegħu lejn xi sit ta' kostruzzjoni ieħor f'Ruma bħal Bażilika tal-Lateran, f'Santi Luka e Martina,

L-assenza ta' travertin fi Pjazza San Pietru kien jiġġenera nuqqas ta' xogħol fil-pjazza u mhux l-ewwel darba xi ħaddiema kienu jitilqu sabiex isibu xogħol aktar stabbli. Mhux l-ewwel darba li il-Papa Alessandru Seba' Kien ibeżża' lil dawn it-talin bil-ħabs. Kien hawn li l-fabbrika ta' San Pietru bdiet tixtri parti mit-travertin maħdum kif ikun iddettat mill-Bernini. Wieħed mill-kuntratturi li mingħandu nxtrat din il-ġebla kien Andrea Appiani, li skont l-arkivji Vatikani huwa ffirma l-kuntratt tiegħu mal-fabbrika ta' San Pietru nhar il-25 ta' Mejju 1659. Il-kuntratt ma' Appiani hu dettaljat ħafna. Dan il-kuntrattur kellu jlesti bejn 18 u 20 kolonna mit-tieni filliera tal-proġett. Il-kuntratt iddetta wkoll lil Appiani li t-travertin kellu jkun maqtugħ minn Monte Rotondo. Min-naħa tal-Fabbrika ta' San Pietru din kellha tagħti spazju fis-sit tal-kostruzzjoni lill-ħaddiema ta' Appiani sabiex jimmuntaw il-kolonni ordnati. Kuntratti simili kienu ffirmati aktar. Skont l-arkivju tal-fabbrika ta' San Pietru, l-istess Sapjani kien iffirma kuntratt ieħor, din id-darba nhar il-25 ta' Novembru 1659, sabiex iħaffer partijiet tal-pedamenti tal-istess pjazza. Kuntratturi oħra li ffirmaw dokumenti ta' xogħol simili kienu Bonifazio Perti li ffirma fis-16 ta' Diċembru tal-1659 u anke Carlo Perivisani fit-22 ta' Diċembru 1659. Fis-seklu sbatax, meta kien ser jinbeda l-proċess tal-proġett tal-bini ta' Pjazza San Pietru, Il-fabbrika ta' San Pietru kienet rispettata ħafna mill-peniżola kollha u kienet tinfluwenza bil-kbir l-arkitettura ekkleżjastika u s-settur kollu tal-kostruzzjoni f'Ruma.
Gian Lorenzo Bernini hu fost l-aktar arkitetti li qatt għexew fid-dinja li kien imżejjen bl-ispirtu tal-ispettakolarità. Hu xtaq jagħlaq dan il-kolonnat bit-tielet driegħ bejn iż-żewġ kolonnati. Prova jgħaqqadhom.

Ma ninsewx li f'dik l-era l-Papa kien anke l-Kap tal-Gvern ta' Ruma. Għalhekk il-mira politika tal-Papa Alessandru Seba' kienet li permezz ta' dan il-proġett u oħrajn kien li jirriġenera l-ekonomija ta' Ruma wara li f'Ġunju tal-1656 fil-Belt Eterna kienet feġġet il-pesta li qatlet 22 elf ruħ minn popolazzjoni ta' mitt elf.
Papa Chigi ma xtaqx jagħti x-xogħol ta' din Pjazza San Pietru b'appalt jew kif nafu llum il-kelma teknika li nużaw tender. Hu kien jaħseb li l-orħos prezz seta' ma kienx ikun il-prezz l-aktar ġust għall-bini ta' din il-proġett. Xtaq ukoll iħallas lill-ħaddiema tal-proġett bil-ġurnata.

L-ewwel proġett ta' Bernini, fl-1656, kien jinkludi kwadru trapeżoidali b'arkati ħwienet minħabba li l-fabbrika tal-Bażilika ta' San Pietru riedet tikri jew tbigħ appartamenti u ħwienet li jħarsu lejn il-post. Kien biss wara l-intervent tal-Papa Alessandru Seba' li Bernini irnexxielu joħloq proġett ġdid b'kolonnat indipendenti fl-1657.
Pjazza San Pietru hija magħmula minn żewġ partijiet. Viċin il-bażilika hemm il-parti forma trapiżojdali. Kif toħroġ minn din pjazzaretta, kif jisimha, Il-pjazza tieħu forma ta' waħda elettika. Fuq iż-żewġ naħkiet tagħha hija magħmula minn żewġ forom ta' nofs qamar.
Is-sezzjoni trapeġojdali t'isfel li tissejjaħ Pjazza Retta għandha arja ta' 12,300 metru kwadru. Il-parti elitika għandha wisa' massima ta' 240 metru. fond ta' 340 metru, b'arja ta' 35,300 metru kwadru. Il-forma trapeżojdali li togħla toħloq illużjoni ottika li tagħmel il-faċċata eqreb u akbar. Il-viżitaturi jitilgħu lejn il-bażilika fuq il-lemin u jinżlu mill-Bażilika lejn ix-xellug tal-Pjazzaretta.
Warajja tistgħu taraw is-Sagrato tal-Bażilika ta' San Pietru, jew kif nafuha bil-Malti t-tsuntier tagħha, ta' waħda mill-isbaħ knejjes fid-dinja kollha. Fuq dan it-tsuntier, il-Papa li jkun qiegħed imexxi l-Knisja jippresedi fuq l-udjenzi ta' nhar ta' Erbgħa li jagħmel lill-fidili li jkunu qed iżuru l San Pietru mid-dinja kollha, kif ukoll fuq ċerti Ewkaristiji matul is-sena li jippresidihom ħafna drabi f'xi festa kbira.
Il-parti elitika tal-pjazza tista' takkomoda madwar 60,000 viżitatur. Jingħad li 300,000 viżitatur kienu diġà ospitati. F'dan il-każ, il-pjazza ta' quddiem, jiġifieri dik ta' Piju Tnax u l-Via della Conciliazione sa Castel Sant'Angelo huma mimlija viżitaturi. Minħabba r-regolamenti l-ġodda dwar id-distanza, wieħed jista' jassumi li kwart biss tan-numru preċedenti ta' viżitaturi jistgħu jiddaħħlu llum fi Pjazza San Pietru. Il-kolonni ta' Bernini jikkonsistu fi tliet navi bejn erba' ringieli ta' kolonni, li jagħlqu b'mod ellittiku Pjazza San Pietru. Huma magħmula minn 284 kolonna u 88 pilastru. It-travertin kienu ġabuh minn Tivoli. 98 qaddis b'daqs ta' 3.1 metru 'l wieħed huma ntronati fuq il-kolonna flimkien ma' sitt armi kbar tal-Papa Alessandru Seba' Fabio Chigi, li serva wkoll f'Malta bħala Inkwiżitur. 42 qaddis ieħor huma ntronati 'l fuq mill-pannelli tal-ġnub ta' Pjazza Retta.
Il-140 statwa li jinsabu fuq il-kolonnat mhumiex opra personali ta' Gian Lorenzo Bernini iżda ħafna minnhom saru minn ħbieb tiegħu. Fuq kulħadd, Lazzaro Morelli. Bernini ta struzzjonijiet lil dawn l-istatwarji u huma rrispettaw punto u virgola x'kun qalilhom hu. Dawn l-istatwi huma ta' daqs tliet darbiet id-daqs uman u huma jiżnu tliet tunellati l-waħda.
Fost il-qaddisin rappreżentati f'dawn l-istatwi insibu lil Stiefnu, l-ewwel martri, lil San Benedittu u lil San Anton Abbati. Ir-riformaturi tal-Knisja Medjevali, San Franġisk t'Assisi u San Duminku ta' Guzman, u l-qaddisin moderni San Injazju ta' Loyola u San Filippu Neri. Hemm ukoll il-Papiet Martri ta' żmien l-Imperu Ruman u anke 38 qaddisin nisa. Bernini ħoloq kapulavur speċjali bil-kolonni. Huwa allinja l-kolonni kollha lejn ċentru. Hemm marka fuq l-art taċ-ċentru tal-kolonni. Il-kolonni huma allinjati b'mod sabiex it-tliet kolonni ta' wara jisparixxu wara l-ewwel kolonna. Id-djametru tal-kolonni jiżdied lejn barra biex jippreserva l-proporzjonijiet. Bernini kellu wkoll jikkunsidra l-inklinazzjoni tas-sit waqt il-kostruzzjoni tal-kolonni. Bernini rnexxielu jgħaqqad lil Pjazza San Pietru mad-dħul fil-Palazz Appostoliku bil-bini tal-iScala Regia, id-dħul għall-Palazz Appostoliku minn fejn kienu jitlu r-renjanti tal-Ewropa meta jżuru l-Pontefiċe Ruman. L-iScala Regia inbniet minn Antonio da San Gallo ż-Żgħir. fil-bidu tas-seklu sittax, biex tgħaqqad il-Palazzi Appostoliċi mal-Bażilika ta' San Pietru, u ġiet immodifikata b'mod sinifikanti minn Gian Lorenzo Bernini mill-1663 sal-1666. Is-sit strixxa relattivament dejqa ta' art wieqfa bejn il-knisja u l-palazz, huwa mdawwar b'ħitan konverġenti u rregolari. Bernini uża għadd ta' effetti tal-Barokk tipikament teatrali biex isaħħaħ dan il-punt ta' dħul fil-Palazz Appostoliku. Ir-rampa tieħu l-forma ta' kolonnat li jsir idjaq fil-quċċata u tkabbar it-tul tal-mudija f'għajnejn l-osservatur permezz ta' perspettiva sfurzata. Fuq l-arkata, fil-bidu tar-rampa, hemm l-arma tal-Papa Alessandru Seba', akkumpanjata minn żewġ anġli skolpiti. Fil-qiegħ tat-taraġ Bernini poġġa l-istatwa ekwestri tiegħu tal-Imperatur Ruman Kostantinu. Kien maħsub biex juri l-ġrajja qabel il-battalja ta' Ponte Milvio meta f'Saxa Rubra, fit-Tramuntana ta' Ruma, tul it-Tevere, Kostantinu kellu l-viżjoni tas-salib bil-frażi In hoc signo vinces. L-istatwa kbira ta' Kostantinu fuq iż-żiemel mhux statiku bħal statwi ta' skulturi oħra, iżda movimentat fi spirtu ta' ferħ, f'ħin li kien qed jesperjenza l-Ispirtu t'Alla waqt li beda jara s-salib fis-sema waqt gwerra li rebaħ għax aċċetta li jsegwi s-sinjal tas-salib. Aktar tard, fuq in-naħa l-oħra tal-atriju, Tqiegħdet l-istatwa ekwestri ta' Karlu Manju, xogħol Agostino Cornacchini li wettaq fl-1495. Fl-1490 kien hemm funtana fuq il-lemin tal-Bażilika ta' San Pietru li ġiet irranġata minn Carlo Maderno fl-1614. Bħala parti mill-kostruzzjoni ta' Pjazza San Pietru, Bernini mexxa l-funtana ftit metri lejn il-Grigal biex taġġusta l-pożizzjoni tal-ġeometrija tal-pjazza l-ġdida. Huwa bena wkoll it-tieni hekk imsejħa funtana tewmija fuq in-naħa tan-nofsinhar tal-pjazza, fuq ix-xellug tal-Bażilika ta' San Pietru. Iż-żewġ funtani, jiġbdu l-ilma mil-Lago Bracciano mill-akwadott ta' Acqua Paola. Fil-pontifikat ta' Papa Pawlu Sitta ġie installat impjant ta' riċiklaġġ tal-ilma wkoll. Il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru inbniet minn Carlo Maderno. Huwa kien ukoll responsabbli għall-kostruzzjoni tan-navata twila u l-portiku, li kienu konnessi mal-bini ċentrali iddisinjat minn Michelangelo. Sabiex ma tkoprix il-koppla ta' Michelangelo, Il-faċċata kellha tibqa' baxxa kemm jista' jkun.
Kien fl-1612 li l-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru, taħt it-tmexxija tal-Perit Carlo Maderno, tlestiet. Kien ippjanat li jiġu mibnija żewġ torrijiet fuq il-bażilika, wieħed fuq ix-xellug u l-ieħor fuq il-lemin tagħha. Però din id-deċiżjoni kellha tittieħed lura minħabba li beżgħu minn riskju li setgħu jikkollassaw u jċedu.
Il-kolonni tal-faċċata huma rranġati f'ordni kolossali, li jfisser li l-kolonni jkopru diversi sulari. Hemm ħames tarġiet għall-portiku fuq il-livell t'isfel. Fuq, hemm is-Sala tal-Benedizzjoni b'ħames gallariji. Il-gallarija ċentrali hija l-Loġġja tal-Benedizzjoni, li minnha l-Papa jagħti l-barka Urbi et Orbi. Il-Papa li jkun għadu kif ġie elett, jitħabbar ukoll minn din il-gallerija partikolari mill-Kardinal Protodjaknu.
Fuq il-Bażilika ta' San Pietru jinstabu l-istatwa ta' Ġesù u viċin tiegħu dik ta' San Ġwanni l-Battista. Hemm 11-il statwa oħra, però l-istatwa ta' San Pietru ma tinstabx hemmhekk minħabba li l-knisja hija intitolata għalih. San Pietru l-istatwa tiegħu tinsab fuq ix-xellug tal-pjazza, filwaqt li fuq il-lemin tinstab dik ta' San Pawl.
L-Obelisk huwa t-tieni l-ogħla f'Ruma, wara l-Obelisk quddiem San Giovanni in Laterano. Huwa l-uniku mingħajr ġeroglifi. Ġabuh mill-Eġittu fuq vapur apposta. L-Imperatur Caligola waqqfu fiċ-ċirku privat tiegħu, li wara anke kien sar iċ-ċirku ta' Neruni. Għalkemm dan iċ-ċirku maż-żmien iġġarraf u beda jintuża bħala post tad-dfin, l-obelisk baqa' fejn kien. Peress li San Pietru ġie msallab f'dan iċ-ċirku ta' Neruni, u wara midfun qribu, għalhekk il-Bażilika ta' San Pietru ġiet mibnija fuq il-qabar ta' dan il-qaddis. Wara l-bini tal-knisja, l-obelisk imbagħad kien jinsab quddiem is-sagristija tagħha u jħares lejn il-Camposanto Teutonico. Il-Papa Sistu V ried li jitwaqqaf l-obelisk quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. u din il-biċċa xogħol ingħatat lill-Perit Domenico Fontana. It-tħejjija ħadet seba' xhur, inkluż it-twaqqigħ ta' ċertu bini. L-obelisk kellu jitpoġġa l-ewwel fuq l-art. Ix-xogħlijiet bdew fit-30 t'April 1586. u ħadu sehem fih 907 rġiel bl-għajnuna ta' 75 żiemel u 40 tarjola. Ġie armat fil-post il-ġdid fl-10 ta' Settembru tal-istess sena. Peress li Bernini ma setax iċaqlaq aktar, l-obelisk jinsab fl-aktar punt baxx ta' Pjazza San Pietru. Bernini għolla l-pjazza fid-direzzjoni ta' Pjazza Papa Pio Tnax biex il-koppla tibqa' viżibbli fuq il-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru. Fl-1821 ġie miżjud kumpass fl-art madwar l-obelisk. Il-pannelli juru l-ismijiet u l-karatteristiċi tar-riħ. Barra minn hekk, pannelli bis-sinjali taż-żodjaku ġew inkorporati fl-art. Id-dell tal-obelisk f'nofsinhar, matul is-sajf, minħabba l-ħin tas-sajf fis-siegħa, Juri s-sinjal taż-żodjaku attwali.
Il-perit u arġentier Giuseppe Valadier bena żewġ arloġġi fuq in-naħa tax-xellug u l-lemin tal-bażilika, fejn kellhom ikunu mibnija żewġ torrijiet, torrijiet li ma nbnew qatt.
Il-kwadranti għandhom dijametru ta' erba' metri l-wieħed. L-arloġġ fuq ix-xellug, imsejjaħ oltremontano, juri il-ħin kurrenti. L-arloġġ fuq il-lemin fih hemm kurżità. Huwa msejjaħ italico u għalhekk għandu juri l-ħin italiku. L-arloġġ korsiv juri s-siegħa minn nofs siegħa wara nżul ix-xemx. Imbagħad, juri tnax-il nofs siegħa wara nżul ix-xemx u d-darba li jmiss tkun tnax-il siegħa wara. Il-vantaġġ ta' dan il-metodu huwa li tista' tara kemm idum sakemm tinżel ix-xemx. Issa, jekk wieħed jaqra l-arloġġ it-tajjeb u jibda jgħodd sa nżul ix-xemx, tinduna li l-arloġġ ma jurix il-ħin it-tajjeb. Staqsejna lill-Vatikan u sibna t-tweġiba li l-arloġġ juri l-ħin ħażin biex ix-xitan ma jasalx fil-ħin għall-quddiesa. Is-sitt qniepen tal-bażilika tqiegħdu fil-kamra taħt l-arloġġ fuq ix-xellug. L-akbar qanpiena, il-campanone, għandha dijametru ta' żewġ metri u nofs, għoli ta' 2.6 metru, li jkejjel 7.5 metri f'ċirkonferenza, u tiżen madwar ħdax il tunnellata. Kienet magħmula fl-1786 minn Luigi Valadier u mbierka minn Piju Sitta fl-istess sena. Mill-1931 il-qniepen bdew jitħaddmu bl-elettriku u b'hekk jippermettu li anke l-akbar qanpiena tindaqq mill-bogħod.
Meta Gian Lorenzo Bernini kien qed jibni Pjazza San Pietru, Iltaqa' ma' diversi problemi. Jiena naħseb li l-ikbar problema li kellu kienet li l-ispina di Borgo kienet allinjata ma' Via Alessandrina u mal-Palazz Appostoliku. F'dak iż-żmien, il-binja l-ġdida ta' San Pietru u l-Obelisk fin-nofs, kienu qegħdin jiffurmaw assi ġodda.
Barra minn hekk, il-faċċata kienet wiesgħa wisq għall-għoli tagħha u l-attentat biex jitwaqqfu t-torrijiet falla. Problema oħra kienet li l-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru inbniet 3.2 metri 'l fuq mill-Bażilika l-qadima u żiedet tliet metri oħra mal-inklinazzjoni attwali ta' għaxar metri. Anke l-għoli tal-obelisk ma setax jinbidel. Ir-raba' problema kienet l-ispiża li l-fabbrika tal-Bażilika ta' San Pietru riedet tiffinanzja billi tbigħ ħwienet u appartamenti madwar il-pjazza. Imbagħad ippreżenta l-ewwel proġett, li minnu ħareġ li l-problemi tal-ġeometrija ma setgħux jiġu solvuti b'soluzzjoni angolari żgħira fil-kamp ħieles disponibbli. Il-proġett għalhekk ġie mwarrab malajr, probabbilment ukoll għax deher ftit monumentali. Il-proġett finali ta' Bernini kien akbar u parti mill-borgo kellha titwaqqa' biex tinbena Pjazza San Pietru. Bernini ippropona l-forma ovali ta' ellissi u spjega li l-Knisja ta' San Pietru, bħala l-Knisja omm tal-oħrajn kollha, u għalhekk għandu jkollha portiku li juri biċ-ċar il-merħba materna li b'idejhom miftuħa l-Kattoliċi jikkonfermawha bil-fidi.
Gian Lorenzo Bernini kien ispirat mit-tagħlim ta' Kepler. Kepler kien isostni li l-pjaneti kollha kienu jduru max-Xemx. Jekk John Lorenzo Bernini kien jaħseb hekk, żgur li żammu għalih, għax kieku le, kien ikollu jaffaċċja l-Inkwiżizzjoni.
Iżda l-fatt li l-obelisk Eġizzjan jinsab fiċ-ċentru tal-pjazza, u ż-żewġ funtani jidhru li jduru madwaru bħal pjaneti, jissuġġerixxi referenza għall-viżjoni eljoċentrika tad-dinja ta' Kepler. Il-proġett inkluda t-tielet kolonnat, li kellu jlesti l-pjazza fil-faċċata. L-intenzjoni kienet li l-pellegrini kellhom ikunu sorpriżi malli jidħlu fil-pjazza mill-effett tal-kolonni. Madankollu, dan ma seħħx wara l-mewt tal-Papa Alessandru Seba'. Minkejja dan, il-pellegrini kienu sorpriżi minħabba li l-veduta tal-Bażilika ta' San Pietru kienet għadha mblukkata minn l-ispina di Borgo.
It-triq li tgħaqqad l-Istat Taljan ma' dak tal-Vatikan, jisimha Via della Conciliazione. Inbniet biex tagħti daħla trijonfalistika mill-Italja lejn Pjazza San Pietru u nbniet fis-snin 40 fi żmien l-era faxxista.
Il-pjazza hija aċċessibbli wkoll mit-toroq sbieħ tal-Borgo, lokal immedjatament fuq ix-xellug u li hu l-punt ta' aċċess oriġinali tiegħu.
X'kienet il-mira ta' Bernini? Il-mira tiegħu kienet li Pjazza San Pietru ridet tgħin lill-pellegrin li jkun miexi u dieħel mill-Bieb tal-Filarete lejn il-Bażilika ta' San Pietru bħala l-iktar bażilika importanti fid-dinja Kattolika.
Il-pellegrin jidħol fi Pjazza San Pietru. Jidħol fil-Bażilika jimxi fil-korsija. Jersaq lejn l-artal tal-konfessjoni li fuq jqaddes il-Papa biss u li jumżejjen bil-baldakkin tal-Bernini ordnat lilu mill-Papa Barberini Urbanu 8. Baldachin, li sewa lil Urbanu Tmienja s-somma ta' 200,000 skut Ruman, l-ekwivalenti ta' 300 miljun ewro tal-lum. Bernini kien tħallas tiegħu 34,000 skut Ruman u li minnhom ħallas ukoll lill-kollaboraturi tiegħu. Il-vjaġġ ma jiqafx mal-artal tal-konfessjoni, imma bejn il-kolonni tal-baldakkin, Ifeġġ is-sedja ta' Pietru, is-suċċessur ta' Ġesù Kristu fuq l-art, magħruf ukoll bħala l-Prinċep tal-Appostli.
Snin ilu seħħ proċess ta' restawr fi Pjazza San Pietru. Daħal għal din l-għadma iebsa l-eks Direttur Ġenerali tal-Mużej Vatikani, il-Professur Antonio Paolucci. Dan il-proċess dam għaddej sitt snin, ġie jiswa 15-il miljun ewro u fih ħadu sehem mitt tekniku, dejjem taħt l-idejn sodi tal-Professur Paolucci.
Inizjalment dan il-proġett kellu jieħu erba' snin sabiex jitlesta kompletament. Pjazza San Pietru hija waħda mill-aktar pjazzez importanti fid-dinja. Matul l-eri differenti laqat fiha kemm ferħ kbir, iżda wkoll diqa. Kienet xhud tal-mewt ta' pontifiċi Rumani, iżda wkoll ta' elezzjonijiet tas-suċċessuri tagħhom. Dejjem imżejna bil-ħoss kumplimentari tal-Valadier Campanone, li bil-ħoss inkredibbli tagħha qisha ssejjaħ lill-umanità fidila għall-Kristjaneżmu fi Pjazza San Pietru. Allura, għandha wkoll il-karatteristiċi ta' vjaġġ fi żmien bidwejjaq u l-ġubilazzjoni kollha tiegħu. Bernini għalhekk kien kbir, għax kellu viżjoni ġganteska, Ħażżiżha fuq il-pjanti, bniha u ħalliha b'rigal lil ħafna ġenerazzjonijiet ta' warajh.
Il-kolonnat ta' Bernini fih is-simboliżmu tal-id ekumenika tal-Knisja lejn id-dinja, l-idea tal-universalità tal-Knisja tradotta f'arkitettura.
Mil-lat stilistiku, Pjazza San Pietru minbarra li hija monument simboliku tal-Barokk Taljan, hija wkoll waħda mill-aktar binjiet klassiċi mibnija wara r-Rinaxximent. Iżda, l-interpretazzjoni ta' Bernini tal-klassiċiżmu hija estremament oriġinali. fil-portikat tiegħu ma jirreferix għall-arkata bil-kolonni fit-tipoloġija li tinżel mill-Kolossew u użata għal sekli sħaħ. Din is-soluzzjoni għalih dejjem tirreferi għal immaġini ta' ħajt imtaqqab u ċatt. L-għażla tal-kolonna ħielsa b'tablatura min-naħa l-oħra toffri xbieha deċiżament skulturali ta' tond u milja spazjali. Il-kolonna, bil-forma ċilindrika tagħha u l-istess arranġament radjali matul il-kolonnat, tirreferi għal idea ta' infinità, issuġġerita wkoll mid-dimensjonijiet amplifikati u mill-forma ellitika tal-kwadru nnifsu. Kif jiġri spiss, l-artisti taż-żmien ta' Gian Lorenzo Bernini kkritikaw bl-aħrax l-għażliet arkitettoniċi tiegħu. Iżda l-istorja tatu raġun, tant li xogħlu sar punt ta' referenza għal arkitettura moderna wkoll. U llum huwa wieħed mill-isbaħ postijiet f'Ruma